Bu gün biz geçen asyryň iň esasy tehnologiýasy barada gürrüň ederis. Elbetde, internet barada. Internet adamlaryň dünýä baradaky pikirini üýtgetdi. Ýer şarynda ýaşaýan adamlaryň elli göterimi informasiýany döredip başladylar. Google-syz, Instagram-syz, internetsiz adamlar nähili ýaşadylarka? Ulgamdan daşlaşmaň. Biz internetiň taryhyna başlaýarys. Bir müň dokuz ýüz onunjy ýylda, Alymlar bütin dünýä barada umumy informasiýa saklaýan ägirt ýeri döretmegi, Mundoneum atly bilimiň şäherini teklip etdiler. Bu taslama Brýusselde on bäş milliona golaý faýldyr gazetleri özünde jemledi. Bu informasiýa gory gözleg sistemasyny döretmäge mümkinçilik beripdi. Ol informasiýalary islendik adam poçtanyň ýa telegrafyň üstünden alyp, ulanyp biljekdi. Ine size ilkinji gözleg ulgamy. Ýigriminji asyryň ortalarynda kompýuterler döredilip başlandy. Amerikaly alym Jozef Li Klaýder kompýuterleri biri-biri bilen birikdirip, umumy maglumatlary saklap bilýän ýöriteleşdirilen tory döretýär. Bu internetiň ilkinji ideýasy bolup durýar. Ideýa bilen ARPA agentligi gyzyklanýar. Olara maglumatlary howpsuz alyş-çalyş etmek üçin ygtybarly ulgam gerekdi. Ine, bir müň dokuz ýüz altmyş birinji ýylda Liqlaýda internet ulgamyny döretmegi buýurýarlar. Ýöne ol ulgam biziň häzirki wagtda ulanýan internetimize meňzemeýärdi. Ilkinji taslamalarda baş kompýuter we oňa birikdirilen kompýuterler bardy. Arpyda işleýän Pol Beren ulgamy balykçynyň tory ýaly etmegi teklip edýär. Onda bir kompýuter işden çyksa, onuň işini başga kompýuter ýerine ýetirýärdi. Bul bolsa ARPANET atly ulgamy ygtybarlyk beripdi. Bir müň dokuz ýüz altmyş dokuzynjy ýyl. Kaliforniýa uniwersitetiniň alymlary bir kompýuterden beýleki kompýutere maglumatlary geçirýärler. Ýöne üntäk diňe Seým birikmäniň üsti bilendi. Bir aýdan soň, bu ulgama Stenford uniwersiteti birikýär. Iki uniwersitetiň kompýuteriniň arasynda ilkinji sözi iberýärler, login. Näsazlyklar sebäpli ilk-äden üç harp iberilýär. Agşama çenli ulgam işläp başlaýar. Bir müň dokuz ýüz altmyş dokuzynjy ýylyň ýigrimi dokuzynjy oktýabry Internetiň doglan güni bolýar. Birnäçe ýyldan soňra elektron poçtalar döredilýär. ARPANET ulgamyndaky kompýuterleriň sany artýardy. Ulgam bütin dünýä derejesine çykýar. Ýöne ähli kompýuterler özboluşly işleýärdi. Biri-birleri bilen maglumat almaşyp bilmeýärdiler. Umumy dil ýa-da protokol gerekdi. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylda ol dil TCP-IP bolýar. Bu protokol biziň günlerimizde hem ulanylýar. IP ulgamlary birikdirip, maglumatlaryň ugruny görkezýär. TCP bolsa ol maglumatlary böleklere bölüp, jemleýär. Bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda täze protokola geçilýär. Ulgamlary bolsa Internet diýip atlandyrýarlar. Bir müň dokuz ýüz segsen dördünji ýylda Internetde kompýuterler ugur tapmak kynlaşýar. Kompýuterler ýalňyşmaz ýaly, olara we saýtlara özbaşly at dakylýar. Olara domenler diýilýär. Şol ýylda Amerikanyň alymlar birleşigi özüniň EnFCNet atly hususy ulgamyny döretýär. Ol on müňden köpräk kompýuterler özüne birikdirýär. Islendik adam oňa birigip bilýärdi. Bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylda hemme adamlar hakyky wagtda internetde habarlaşýardy. Internetde Morrisoň gurçugy atly ilkinji wirus döreýär. Bu wirus kompýuterleriň kodlaryny üýtgedip, internete birikýän ähli kompýuterleriň on göterimini işden çykarýar. Bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylda internetiň ykbaly World Wide Web, Bütindünýä internet, kerewit döränden soň üýtgeýär. Onuň özenine gipertekst girýär. Sahypalar sistemasy. Maglumatlary gözlemek aňsatlaşýar. Bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýyllaryň başy hem internet üçin şowly bolýar. Ähli adamlar interneti öz isleglerine gündelik durmuşynda ulanyp bilýärdiler. Şol wagtlar Moazik atly ilkinji grafikali brauzer döredilýär. Ol sahypalarda suratlary görkezýärdi. Telekeçiler hem internete geçip başlaýarlar. Bir mudakoý togsan dördünji ýylda O'Reilly atly kärhana köp adamlaryň halamaýan reklamasyny satyp başlaýar. Bir mudakoý togsan bäşinji ýylda ABŞ-nyň häkimligi interneti hususy telekeçileriň eline geçirýär. Sebäbi häkimlik internetiň ösýän talaplaryna ýetişmeýärdi. Interneti üznüksiz kyrk bäş million adam ulanýardy. Internetde köpçülikleýin satuw döräp başlaýar. Birinjiden, internetde pul tölegleri etmek howpsuz bolup başlaýar. Ikinjiden bolsa, hakyky internet dükany döreýär, Amazon. Bu kärhana kitap satyp başlaýar. Bir aýyň içinde Amazona kyrk bäş döwletden söwda edijiler gelýär. Ýarym ýyldan soňra bolsa, satylan zatlaryň bahasy bir million dollardan geçýär. Elbetde, interneti ulanýan adamlar diňe öýünde ýa işinde interneti ulanmak bilen çäklenmek islemeýärdiler. Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda programmistler CSD atly protokolyň üsti bilen interneti telefonlara geçirmegi isleýärdiler. Nokia bolsa özbaşy telefon döretýär. Onda web-brauzer we internet bardy. Ýöne ol gaty gymmatdy. Internete girikmek üçin wagtyna tölemelidi. Internetiň tizligi bolsa gaty pesdi. Bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylda Larri Peýj we Sergeý Brin internetiň nyşany bolan Google döretýärler. Kompaniýanyň adyny döreýşiniň rowaýaty bar. Haçan-da maýa goýumçylar ýüz müň dollarlyk çege gol çekenlerinde, kompaniýanyň adyny ýalňyş ýazýarlar. Pul almak üçin, bu iki dosta şol ady resmileşdirmek galýar. Ol at bolsa hemmämize belli. Iki asyryň çatrygynda internet ýene bir gezek özgerýär. Ol hakykatdan hem ykjam bolýar. Telefonlaryň arasyndaky aragatnaşygy döreden SWAP we GPRS protokollary emele gelýär. Ulanyjylar ýüklän zatlary üçin töleýärler, internetiň bahasy bolsa arzanlaýar. Niderlandiýaly kompaniýa bolsa simsiz internetiň nusgasyny girizýär, başgaça aýdanymyzda Wi-Fi. Internet simden azat bolýar. Iki müňünji ýylda internet ýokary tizlik bilen ösüp başlaýar. Ulanyjylaryň elli göterimi zatlary internetden satyn alýarlar. Adamlar gündelik hatlara jogap berip ýadaýarlar. Olara özboluşly bir zat gerekdi. Üçji döränden soňra, naharlary öýe eltip bermek, onlaýn taksiler we ençeme şoňa meňzeş taslamalar durmuşa geçirilýär. Internetiň kömegi bilen telekeçilik başga derejä çykýar. Iň esasysy bolsa, adamlar bilimler adasyny, onlaýn maglumatlar gory bolan Wikipediýany döredýärler. Onuň kemçiliklerine garamazdan, Wikipediýa aglaba referatdyr diplom işleriniň özenine girýär. Iki müň dördünji ýyl. Web iki nol eýýamy. Onuň özeninde adamlar ýerleşýär. Bu ýerde her bir adam özüniň pikirini aýdyp, paýlaşyp bilýärdi. Internet hemme üçin işleýärdi. Iň esasy ideýa bolsa, ony ýönekeýleşdirmekdi. Çylşyrymly saýtlaryň ýerine ýönekeý bloglar gelýär. Edil iki müň dördünji ýylda Mark Zukerberg ilkinji jemgyýet tory bolan Facebooky döretýär. Alty aýyň içinde Facebook özünde bir million adamy jemleýär. Ýyl-ýyldan beýleki jemgyýet torlary emele gelip başlaýar. YouTube, Twitter, Vkontakte. Häzirki wagtda interneti aýratyn dünýä diýsek hem bolar. Ýer şarynda ýaşan adamlaryň elli bir göteriminiň internete birikmäge mümkinçiligi bar. Ýöne biz internete girmeýäris, biz onda ýerleşýäris. Ylym, iş, söwda, aragatnaşyk, bularyň ählisi internete geçdi. Emeli hakykat adamlara täze mümkinçilikleri döretýär. Ýöne bu zatlaryň erbet tarapy hem bar. Smartfonlar adamlaryň iň ýakyn dostuna öwrülýär. A siz internete nähili garaýarsyňyz? Ähli boş wagtyňyzy internetde geçirýärsiňizmi? Ýa dostlaryňyz bilen? Pikirleriňizi teswirlerde ýazyň. Kagnalymyza agza boluň. Wideony halan bolsaňyz, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Jaňjagaza basyp, laýk basmagy unutmaň!